Sou, an do wiere mer erëm bei enger weiderer Folg vu Let's Play Wolfenstein, The New Order. Mir sinn am Moment a Berlin am Eichenwald-Prisong a mir mussen de Rescht vun de Resistenzler befreien, fir dass mer mat deene kënne géint de faschistesche System, ne, verstitt, ne, vun den Nazie kämpfen hei. An ech géing soen, domatter verléiere mer net vill Zäit a leeë mol direkt lass hei bei Let's Play Wolfenstein. Wat hu mer dann hei esou? Ëmmer rëm sou Kack Roboter. Do hu mer een Roboter, ech géing soen Mann's blo hei ropper. Direkt mat Messer den anere wee an de Grapp geholl. Ech weess net op et hei elo eng méi schlecht Missioun gëtt, ech kéint mer dat awer gutt virstellen, well sou matzen a Berlin kënne mer ons et net leeschten sou. Natierlech, et ass rëm Sonndes an d'Leit musse rëm alleguer mat de Motorrieder opdréinen. Wëll mer hinnen net béis sinn, 't ass jo nëmmen een Dag an der Woch schliisslech. Sou, also genuch Leit si jo mol do. 't schéngt awer en zimmlech wäitleefege Prisong ze sinn. Ech hoffen, dee Scharfschützenzeil gesäit mech net do uewen. Hei geet nach weider erop. Mir si jo hei am Häerze vum Nationalsozialismus. Konzept Art, sinn dat Biller oder wat? Ah dat si Biller, cool. Gesäit cool aus. Secret Police Headquarters, krasse Schäiss. Erëm erof op d'Knéie goen. Ah dat ass net Eichenwald, dat ass Eisenwald. Ah ih, ah dat hu mer jo Kolleg. You be mine. You are so dead, motherfucker! Kann ech de Bengel net hunn? Ja, natierlech net. Boah, do gesinn bëssen aus wéi, wéi aus, wéi wann se géinge vu Star Wars kommen. Heimat, was du? Heimat? Heimatschutz? Cell Block B2 Guard say something about the prisoners held in Cell Block B2 Main gate probably not my best opinion, need to find another way inside Ok, dat heescht dat ass dat do hanne gewiescht, dat do. Ma si mer jo mol gespaant. Mir mussen dohinner weider. Wéi gesäit dat mat de Géigner aus?

Gutt ze wëssen. Ah, ech si frou, dass awer déi däitsch Texter op Däitsch sinn. Dat däitscht Geschwatent op Däitsch ass schon gutt. Deska wäert ech jo net drop eroffalen. Oh, déi ass dach domm wéi Bräi, gell? Dat hei ass och en Nazimesser. Do héiert en natierlech net, he.

Mit Würde. Voyage Aarschlächer, mit Würde. Kanns mer net virstellen dass dat méiglech ass. Ah, Munitioun fir eng Waff wou ech gönnt hunn, cool. Nee ech hu keng aner Waff, gutt ze wëssen. Sou, do muss ech meng Batterie mol opladen. Komm. Yes.

Mä et ass awer nach en normalen Armored Schéiferhond. Gutt ze wëssen. Oh. Freck, Freck. Ah, déi Brutalitéit, se gefält mir. Mee et ass awer elo nach en normale Schéiferhond, dat heescht, där hu se och nach. Gutt ze wëssen, maja. Nee, do muss och nach duerch. Zack. An zack. Wéi, elo feelt awer nach een vu. Ah. Ech sinn, ech, ech wee, ech weess dat, ok? Ech weess dat. Du muss mer dat net dauernd soen. Ich weiß dies. Achtung, oh, Spannung! Also ech muss soen, gefällt mer richtig gutt, déi Kombinatioun vu Schläichmissioun an, An wierklech geballter Brutalitéit hei, och wann et e bëssen onrealistesch ass. Ech wetten, wann et elo wierklech hei wier, da wäre ech schonn 300 Mol opgeflunn. Ah, do wäerte esou Lasersensoren sinn, a wann ech do dranner kommen, da wäerten déi warscheinlech. Sou, zack. Seng Panzerung ass net besonnesch gutt, muss ech mol sou soen. Du kënns net ouni Problem mat deem Messer hei duerch. D'Messer ass och scho blutt beschmiert, sou wéi et sollt sinn. Wéi drécken ech an, eigentlech an der mëttelst Maustaste? Ech ka jo och hei drécken. Ah, kann ech och blocken? Dat ass gutt ze wëssen. Wat hu mer dann hei nach esou? Gemengt Dir, du haten ass e Rouet. Ech mengen do kommen ech net méi ran. Dat hunn ech jo schliisslech och net geléiert. Ech mengen, ech weess net wat dat elo mat den zwou Zäitlinien do soll. Déi eng, ech hat elo beim Gronk am Video gesinn, wann een déi eng wielt, wann een de Jonke fir ze iwwerliewe wielt, da kann ee Schlässer knacken, a wann een den Ale fir ze iwwerliewe wielt, da kann ee mat Elektronik knacken. Iergendwéi esou e Schäiss, keng Anung. Ech weess awer net wat de Sënn dorunner soll sinn.

Nee, ja, zack, zack und tschüss. Schéi, schéi gemaach. Do kommt jo net weider, also muss mer wuel hei duerch. Et do war rem dee Glas, ech weess, dee Manet, e kommt schon rop. Sou, schéi gemelleg eropaklammen. Also ech denke mer, scho sou, also ech hu mindestens 3 oder 4 Folgen, sinn alleng schon. De Vorspann, Ech wëll guer net wëssen wéi laang dat Spiller a gousse ganzen ass gell. Begrüsst seien Sie, Obersturmbannführer. Déi Fra virdrun am Zuch gell, ech mengen dat ass och eng déi wou een e bësse méi oft hat am Spill begéint hunn ech d'Gefill. Ah, dat hei erënnert mech da e bëssen un de Goldeneye, nee? Beim Pisse gestuerwen. Schéin! Und tschüss, komm, a selwer noch... Ah, nein, Gott, so schön. Den Diebchen saß da richtig gut. Ah, nur natürlich auch so... E blöde Chef, dee weiendwou ronderëm leeft. Eelef Meter, dat ass net ze wäit ewech, dee Typchen. Elo just kucken, dass ech hei net erwësche loossen. Do ass Hundefutter. Huele mer ons dat mol. Do ass en Dreckshond. Dat ass awer erëm en normalen Hond hei. Ah, dee pennt dobannen. Jo, jo, ech hunn dech am Fong nëmme vun deenen Leiden erléist.

Sou, a méi méch net mat deem. Aai, schéin duerch d'Bett. Komm, ons aus dem Darth Vader Helm hei. Da gëtt emol nach gekuckt, hei ass awer soss näischt méi ze huelen, wéi et ausgesäit. Wenn man ihnen, nee, wenn man ihnen. Déi letzte Zigarette Min. Wenn man ihnen die letzte Zigarette anbietet, sind sie auf der falschen Seite. Hm. Klingt komisch, ist aber so. Sou hei am Knascht ka mer näischt eraus huelen. Se lësst gewéinlech mech och un déi Steierung hei. Ech hoffen d'Opnahm déi leeft ouni Problem. Huh klénge Wauwer bass du oh oh klenge Muppi tut mer wierklech leed. Sou eng Cyborg Patt do gell wéi krass also ech mengen en Hond deen huet méi gelidden do dran a wéi en glécklech war. Ech kann mer net virstellen dass dee glécklech war. Loftschiff.

Tatsaach, esou ass dat. Jop, do mells keng méi, datt ech hei sinn. Mee ech ginn einfach carrément déi Uniform do un do, well wéi et ausgesäit hunn se awer keng, keng Identifikatiouns, ech mengen elo keng Saach fir sech ze identifizéieren. Also kéint ech genauso gutt eng vun hinnen hiren Uniformen un do, mee ech mengen hien ass vill ze vill stolz fir Nazi-Uniformen unzedoen. Léiwei Kanolen zur Sécherheet. Déi Pistola erënnert mech e bëssen, déi Laserpistola erënnert mech e bëssen u Portal esou. Mee bon, sinn ech vläicht och deen Eenzegen? Ah, hei muss ech e Lach dra schneiden. Brauch ech awer am Fong net, dat kann ech mer och da spueren. Schnëssel, da gi mer erëm erof an d'Hockey. Wat hu mer nach esou hei? Hei ass nix méi. Hei schéngt elo weiderzegoen. Ah, do brauch ech e Schlëssel, gutt ze wëssen. Huet hie kee Schlëssel bei sech? Schlëssel? Schlussel? Hm, Map updated stoung do. Ech sinn do. Do brauch ech e Schlëssel. Fannen ech déi kack Schüssel do? Goung mer erëm zréck vu wou ech komm sin. Dei ka villäicht hei bannen iergendwou leien, nee? Ass dat, jo hei ass en Ausrufezeichen. Hei ass en Helm. Hm. Ah do hänkt e jo. Zack. Hat mer deen och virdrun nach glat iwwersinn, he? So, do hannen ass schon eng Wache. Ech mengen, mir zéien ons mol direkt duerch. An da gi mer den Dippchen hanne mol ëmbréngen. Kann ech ke Messer geheien? Nee, natierlech net. Komm, komm an zack. Wat ass elo geschitt? What the fuck, wéi ass ech aus dem Spill erausgeflunn? Wéi der Freck dach elo, gell? Okay, ech mengen, do war an der Trap geet dat net esou gutt mam... mam ofstiechen. Ok a ënnen ass dann wuel de Verbrennungsofen. Ech mengen deen ass als éischt nach erop. Souvill Leit wéi méiglech erleedegen. Ech muss mol Ausschau halte no alternative Weeër. Et wär natierlech och cool wann et där nach géing ginn. Hei kann ech mech iwwert déi Réier weider schläichen. Oh. Ech hoffen dei Wache geet an déi aner Richtung. Ah dei geet herover, ok. Mee da bréng déi domm Sau dach ëm, Zack. A bonne heure, et ass souwisou kee Blären. Kritt d'Schëff nach emol einfach ewéi en Assassine ronderëm. Wat hu mer hei nach? Ah, voilà, eng Batterie. Cool. Shooting. Cool. Wéi schéisst ech dann domatter? Ah, ok. Gutt ze wëssen. A wéi kann ech elo weider schneiden domatter? Cool. Gefält mer. Bësse Star Wars-like, he? Sou, ech mengen, hei muss mer da wuel weidergoen.

Ah, ech ginn soen, dat wäert mer nach am Laf vum Spill gesinn. Ech hoff mol, dass ech déi richteg Wal getraff hunn. Déi steet onsäit, se hänkt nach ëmmer drënn. Et kann sech selwer killen, nee? Ech menge mat der itzebitzeg Schrout, Laserpistol kann ech guer näischt maachen, gell? Ah nee, ech menge, et geet och net duer. Ech menge, dat Ding ass och net méi opgelueden, hunn ech d'Gefill. Oh, laf du roueg do ronderëm. Ech war do scho bal geduet. Do bei se de Buedem an ons rennt. Ne? Mo net. Kann ech da driwwer kucken? Ech mengen d'ganz Zäit kënnt esou en. Komm mol hinner, kann ech dat Tor hei op dech eroffalen loossen? Nee? Bass du grad hir laanscht komm? Nee. Bon, dann man wir et hei. Wéi, wat leeft? Bass du scho rem eidel oder wat? Ech hunn dech dach grad eréischt opgeluet. Peter, déi Batterien halen zwar mega laang, muss ech soen, Peter. So. Oh Gott. Äh, Dir ass zum Gléck dunn emol zou, dat ass emol gutt ze wëssen. Ënnen ass nach esou eng Opladestatioun. Da Haaptsaach mir si mat na Berlin. Bleiwts du op der anerer Säit. Béise Mupp, bleiw do hannen. Ech muss ganz éierlech soen, dat erënnert mech wierklech immens un den Medal von der Frontline, alleng schon. Ok, dat huet et dann e bësse méi komplizéiert. Hei sinn net vill Wachen, muss ech mol ganz éierlech soen. Sou, du bass jo da mol weg. Awer dat mech wierklech u Medal of Honor Frontline, sou mat de Missiounen an Däitschland, wou ech ganz alleng bass an kee Mënsch hëlleft der. Ass schon nach mega witzeg.

Ech hat d'Gefill, dass nach iergendeppes op eis duerkënnt. Ech hunn dat ganz elend Gefill, dass hei wierklech nach eppes kënnt, wat. Zemools dee blöden, dee blöde Panzerhund do, gell. Oh, do schwätzt hien. Ah, grad du.

Wéi, du bass net dout? Wëlls mech verarschen oder wat? Déi do gesäit e bëssen aus wéi den Hitler. Do ass onse Führer ouni Schnutz. Stellt Iech dunn also klenge Schnutz hier. Sou ongeféier, nee? Géif nach hikommen, e jonke Führer. Ech daacht, ech muss léinze, mee et wëll net esou richteg kommen. Oh, dat sollt seng Maul hale, gell? So. Do ass dach déi, déi eiserne Maske, dee franséische Film, do mat den Fransousen. Ich hoffe, dass mein Kollege, dat wäre cool. Komm, leg déi Pistol erop. Sou, muss ech elo nach et déngen hannen ofschéissen, a wéi? Ech mengen, dat do ass eise Kolleg. Dat gesi mer elo. Leck mech dach am Aarsch!

Rebecca, Blutt am Gesiit, elo gëtt et richteg gäil. Ok, wéi maache mer dat elo? Merde, do wollt ech dat. Do war ech net, do war den Opa. Hey, you down there, kann ech dat iech erschéissen?

Und tschüss mit dem Kopf. Natürlich, überall Helmer. Ich meine, lo geht drum richtig ab hei. Da wird man von ihm auch eine Waffe kriegen wahrscheinlich. Und dann brennt die Beam. Hi. Haben wir noch ein bisschen Gesundheit. Ist der Ja, die ist angestellt. Bingo. Automatic Shotgun. Etwas besseres hätte ich nicht gefunden dafür.

Dat hei gëtt ze gäil an ech géing soen, mir maachen elo hei eng kleng Paus a bei der nächster Folg gesi mer mol, wéi d'hei richteg abgeet. Bis dann, ciao a merci fir d'Nokucken.